פאר בר מצוות און פארן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס, אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך פאר פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, און דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.
א גוטן אוונט איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין דאס רעדט צון אייך מאיר דוד אונזער פראגראם היינט איז געווידמעט דער טעמע צוועלפטן אויגוסט נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק הערטס אייך צו צו אונזער שמועס מיט צוויי אינטערעסאנטע געסט אנגעפירט פון מיין שותף אויף די ראדיא שלום בענפעלד האט אן מיר האבן צוויי חשובע געסט דא איז פראפעסאר גענאדי עסטרייך וואס דינט ווי א פראפעסאר פון אידישע לימודים אין NYU, ניו יארק יוניווערסיטי, איצט ער איז איז ער אויך אין ער איז אלע זומער אין אקספארד, ער איז אויך פארבונדן מיט זיי, און ער איז געווען אמאל א שרייבער פאר סאוועטישע היימלאנד, יארן לאנג האט ער זינט דעמאלט געשריבן פארן ייִדישן פֿאָרווערטס און ער איז עטלעכע מאָל געווען אַ גאַסט אויף אונדזער פּראָגראַם, פֿאַקטיש צו רעדן וועגן דער הײַנטיקער טעמע, דעם צוועלפֿטן אויגוסט נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק. און מיר האָבן אויך יאַנאַ מאַזורקעוויטש, וואָס איז אַ קאַנדידאַטקע פֿאַר אַ דאָקטאָראַט, אַ אין יוניווערסיטי אוו מישיגען, זי פארשט אויס אידישן טעאטער פון די קאמוניסטישע לענדער, ספעציעל פוילן, ווארשע, און זי פירט אן מיט דער וואונדערליכער ארגאניזאציע יענא, YAAANA דאט ארג, וואס איז א העלדישע ארגאניזאציע אין דער צייט פון דער מגיפה, זי און איר ארגאניזאציע פירן אן מיט וואונדערליכע פראגראמען דאכט זיך טעגליך. עטליכע מאל א טאג אויף יוטוב, פעיסבוק, און מסתמא אנדערש וואו, און אמאל אפשר אויף די ראדיא אויפן אידישן קול ווי יעצט, איז מיט מיר צו אינטערוויואירן איז פראפעסאר שלום בענפעלד, פראפעסאר עמעריטירט פון וואשינגטאן יוניווערסיטי אין סעינט לואיס און מיט-שעף רעדאקטאר פון דעם ארומנעמיק אין אידיש-ענגליש ווערטערבוך, שלום ביינפעלד בבקשה. יא, איך וועל אנהייבן טאקע ווי דו האסט דערמאנט, מיט דעם עצם ענין פון דעם דערמאנען די דאטע פון דעם צוועלפטן אוגוסט. ווי איך פארשטיי האט איר גענאדי עסטרייך זיך באקלאגט אז ס'איז שוין כמעט פארגעסן געווארן די טראגישע דאטע און מ'מערקט האלט זי שוין מער נישט אפ, וויל איך אייך קודם כל דערמאנען אז מיר מערקן עס דא יא אפ, אבער איך וויל אייך אויך פרעגן פארוואס איז דאס ווייניגער דערמאנט
היינט צו טאג? איך מיין עס איז ווייניגער דערמאנט געווארן, נו ערשטנס דארף מען זאגן אז מען האט עס ניט דערמאנט אויך אין סאוועטן פארבאנד אוודאי ביזן יאר נײַנצן הונדערט נײַן און אַכציק איז דאס געווען ניט קיין טעמע בכלל, נאר אין דעם יאר האט מען צום ערשטן מאל אנערקענט עפנטליך אז אזא זאך איז געווען, מען האט עס פארעפנטליכט אין דעצעמבער סוף יאר נײַן און אַכציק איז דאס ארויס אין א זשורנאל, יא, און דעמאלט איז דאס שוין געווארן כשר צו רעדן וועגן דעם, פריער איז דאס געווען אוממעגליך, דאס האט ניט עקזיסטירט, אפיציעל האט עס ניט עקזיסטירט, איך ווייס אליין ניט ווען איך האב זיך דערוואוסט וועגן דעם, איך האב דא גערעדט מיט אפאר מיינע פריינד פון די זעלבע מקומות, יא, און וואס פארנעמען זיך אויך מיט אזעלכע זאכן ווי איך, מיט סאוועטישער געשיכטע, און קיינער פון אונז האט נישט געקענט זיך דערמאנען ווען, אבער איך מיין אז ס'איז געווען זייער שפעט. אין אויסלאנד איז דאס געווען אנדערש, אין אויסלאנד איז דאס געווען, ס'איז א קאמבינירטע זאך, פון איין זייט איז דאס געווען א צרה,

טרעיד, נישט צו פארגלייכן קלענער שמאלער אינדוסטריע. כ'האב געוואלט וויסן צי דאס וואס וואס מען פראוועט ווייניגער דעם דעם אנדענק פון די סאוועטיש אידישע שרייבער איז א רעזולטאט פון דעם וואס מ'איז ווייניגער פאראינטערעסירט אין דער סאוועטיש אידישער קולטור בכלל.
דו ווייסט, איך וויל זאגן איך שטעל אן אפיקורס'ישע זאך, די זאך איז אז איך קען נישט זאגן אז מיך האט זיך שטארק אינטערעסירט אויך פריער, מיט דער קולטור אליין, מיט דער ליטעראטור אליין. מיך האט זיך אינטערעסירט מיט, מיט, ס'איז געווען אין א היבשער מאס איז דאס געווען א סימבאלישע זאך, און דאס אלס איז פאקוסירט געווארן פאקטיש פינף נעמען. פערעס מארקעס, דוד בערגעלסאן, און אזוי ווייטער, און איך האט עס דאך אנגערופן די נאכט פון די פון די פאעטן, די נאכט פון די פינף דערהרגעטע דיכטער, וואס איך מיין אז ס'איז ניט ריכטיק, און דאס איז ניט יושר'דיק, ווייל אין דער דאזיקער נאכט, אויב ס'איז געווען טאקע אויף דער נאכט, האט מען דערשאסן דרייצן מענטשן, און ווען מען רופט אן אויף די נאר פינף פון די פאעטן, גלייך ווי מען שטופט זיי אפ ווי עפעס ניט אזוי וויכטיגע מענטשן אויף די איבעריגע אכט, וואס איז ניט יושר'דיג אין דער אמת, און מיר געפעלט ניט שטארק אט דער באגריף פון די פון די פאעטן נאר פינף פאעטן. איצט מיט די פאעטן האט זיך באקומען אזוי, אז ווער האט עס געפארשט? זיי זענען געווען, א חוץ די פאעטן איז געווען נאך איין שרייבער דער ניסתר וואס מען האט אים אויפגענומען ווי א צדיק, ער איז געווען דער צדיק, ווייל איר פארשטייט מיט די אפילו פינף שרייבער איז געווען א פראבלעם, יא זיי זענען געווען אויסגעהארגעט דורך דעם רעזשים, אבער גלייכצייטיג זענען זיי געווען סאוועטישע.

און נאך עטליכע מענטשן, יא, און אזוי ווייטער, אזוי אז דאס איז געווען זייער באגרעניצט, און איך קען נישט זאגן אז ס'איז געווארן קלענער דער אינטערעס, איך מיין אז אין א געוויסן זין איז ער געווארן אפילו טיפער און שטארקער, און אפילו ברייטער, עפעס איז אסאך אריינגענומען געווארן שוין א תוכ'יגע זאך, ווייל פריער איז דאס געווען נאכאמאל א מער א סימבאל איידער א תוכי'גע פארשונג פון די שרייבער. יאפ, איך בין זייער צופרידן וואס איר האט דערמאנט דעם ניסתר, וואס ער איז נישט געווען צווישן די הרוגים פונעם צוועלפטן אוגוסט, נאר ער איז געווען ארעסטירט מיט א יאר פריער,

איך איך האב געפארשט יא און איך האב אפילו מיט רעדאקטירט א באנד וועגן דער ניסטערן וואס איז ארויס אין אקספארד אבער איך קען נישט זאגן אז איך בין אזוי זאגן א צענטראלע פיגור אין אין דער ניסטער פארשונג איך האב געקוקט אויף דער ניסטערן ניט אזוי ווי אויף מער ווי אויף א פיגור איידער פארשנדיג דאס וואס איך האב געשריבן כ'האב אוודאי אריין גענומען דאס אויך, איך האב פשוט געפרובט זיך פאנאנדערקלייבן אין דער מיטאלאגיע ארום דעם מיסטער, טיילווייז איז דאס געווען טאקע ניט בלויז א ריין מיטאלאגישע זאך און דאס האט אפגעשפילט די רעאלקייט, אבער אין א גרויסער מאס איז דאס געווען א מיטאלאגיע, ס'איז געווען עפעס אזוי אז יא אט די מארקיש, פעפער און אזוי ווייטער, בערגעלסאן זיי האבן געווען קאמוניסטישע און ס'איז געווען וויכטיג צו געפינען א פיגור וואס איז געווען אזוי צו זאגן ריין פון דער דאזיגער זאך, און דער ניסתר האט זיך געשניטן אויף אזא ארט פיגור אסאך מער איידער אנדערע. איר פארשטייט? ס'איז אויך פארבונדן מיט אזא זאך אז אסאך פון דעם אימאזש וואס איז געשאפן געווארן איז געקומען פון די פוילישע שרייבער, די פוילישע אידישע שרייבער וואס זענען געווען בעת דער מלחמה אין סאוועטן פארבאנד, און דערנאך זענען זיי ארויס, כמעט אלע זענען אזוי אדער אנדערש ארויס פון דעם, לעבעדיגע, און די וואס זענען ארויס האבן זיך אוועקגעזעצט, זענען דאך געווען שרייבער, האבן זיי זיך אוועקגעזעצט און אנגעשריבן וועגן דעם. און אוודאי אז ס'איז אויך א באזונדערע זאך וועגן דעם האב איך געשריבן אז זיי האבן אזוי צו זאגן רעדאקטירט זייער ביאגראפיע גאנץ אפט, און זיי האבן אויך געבראכט אזא דעם מימאש פון די סאוועטישע אט דער ניסטער איז אזא און אזא, פרס מלקוש איז אזא און אזא, און דער איז אזא און אזא און אזא, און זיי האבן געבראכט די אידעי אז די סאוועטישע שרייבערס זענען געווען מאראנען, אז חוהמ סטילער איד זענען זיי געווען אנדערש. איך גלייב אז אינדערעמעסן זענען זיי אליין געווען מאראנען אוי די פוילישע און דאס האט זיי געהאלפן צו ערקלערן אז מיר זענען אז דאס לעבן האט אונז אזוי זאגן א שטופ געטאן צו זיין מאראנען זענען מיר ארויס און מען האט אויף דעם אויך דעם זעלבן טערמין, דעם זעלבן באגריף, האט מען אויך איבערגעגעבן א געסעוועטער. ס'איז אפילו באקאנט און דאס איז פארעפנטליכט אז ס'איז געווארן געקומען אן אויסלענדישער שרייבער אין די פופציגער און האט גענומען רעדן וועגן דער מאראנישקייט מיט דער אלמנה פון דוד בערגעלסאן, און זי איז אויפגעבראכט געווארן. זי זאגט ס'איז ניט ריכטיק, זיי זענען ניט געווען מאראנען, זיי זענען געווען טאקע איבערגעגעבן דער אידעי, און איר פארשטייט, זאגט זי, אז אויב זיי זענען געווען מאראנען, הייסט עס אז די סאוועטישע זענען געווען גערעכט, אז זיי זענען שטילערהייט געווען, איר פארשטייט די גאנצע לאגיק פון דעם, אבער אין אלגעמיין איז אט דער אימאזש פון די סאוועטישע איז געקומען פון די פוילישע אין א גרויסער מאס, און די פוילישע האבן געבראכט אט דעם אט די אידעי. דער ניסתר, דער ניסתר איז א צדיק, ממש א צדיק, איך האב זיך פארנומען, אבער אסאך מער האט זיך פארנומען מיט דעם מיין פריינט און קאלעגע אויך פון מישיגען, מיכאיל קרוטיקוב אדער מישא קרוטיקוב, ביי אים איז ארויס א בוך וועגן דעם לעצטנס, אזוי איז דער ניסתר איז איז מער דאס איז מער זיין סחורה איר מיין סחורה איז ארום דער ניסתר איר און ער איז אין דער אמת'ן דער מענטש וואס וואס איז מער ווי דער ניסתר. מיר איז אלעמאל געווען אינטערעסאנט אז די משפחה מאשבערס דאס הייסט דער ערשטער באנד איז ארויס אין נײַנצן נײַן און דרײַסיק אין א צייט ווען ס'האט אזוי צו זאגן געבושעוועט א פראלעטאריזם, און ער איז ארויס מיט א בוך וועגן א ווייטער צייט אין דער שטאט ען, מסתמא בערדיטשעוו, אין דעם ניינצענטן יארהונדערט, אזוי אז מסתמא האט מען געקענט, אויב מען שרייבט וועגן דער פארגאנגענהייט, האט מען זיך געקענט ערלויבן אן אנדערע צוגאנג ווי ווען מען שרייבט וועגן דער ווירקליכקייט, וועגן דער איצטיגער צייט. דאס איז זייער א גוטע פראגע, און איך האב טאקע זיך געפרואווט פארנאנדערקלייבן אין דעם, און וועגן דעם האב איך געשריבן. איר פארשטייט, צו בארעכטיגן, אזוי צו זאגן. דעם פאקט וואס אין אט דער דאזיגער צייט ווי איך האט דערמאנט איז ארויס אזא אט זאך, אזא אידישע זאך, יא, טיף אידישע און רייך אידישע זאך, א היסטארישער אידישער ראמאן, האט מען צוגעטראכט אויך א באבע מעשה. און די באבע מעשה איז געווען אז קלאמפערשט אז דער ניסתר איז געפארן מיט אן אויטא ערגעץ, איך וועל מאכן דאס קורץ, און ס'איז געווען א שרעקליכע זעווירוכע, ווינטער צייט און אזוי ווייטער, און עפעס א מענטש איז געשטאנען אויפן וועג און ער האט אים פאקטיש געראטעוועט דעם דאזיגן מענטש, ווייל ער איז געווען יענער מענטש איז שוין געווען א פארפרוירענער, און דערנאך ווען זיי זענען געקומען אין דער שטאט האט דער מענטש אים געזאגט, אפשר קען איך אייך העלפן מיט עפעס? זאגט ער, ביי מיר ליגט א קסעוויאט פון א היסטארישן ראמאן, זאגט ער, איך וועל אייך העלפן. און ווי אין א אין א חסידישער מעשה קומט ארויס אזא זאך, אז דער דאזיגער מענטש איז געווען נישט סתם עפעס א מענטש וואס איז געשטאנען, אבער ער איז געווען א סעקרעטאר פון איינעם פון די הויפט מענטשן אין סאוועטן פארבאנד,

ווייל מען האט זיי געהאלטן אז ביי די בראסלעווער חסידים איז געווען וויכטיג צו ארבעטן, אז זיי זענען געווען חרפאשנע אידן, און ווי חרפאשנע אידן זענען זיי געווען כמעט קאמוניסטישע אידן, יא, און וועגן דעם האט מען געשריבן, וועגן דעם האט געשריבן אין זיינע רייזע נאטיצן יוסף הפאטאשער וואס איז געקומען אין סאוועטן פארבאנד וועגן די בראסלעווער אידן זעהט פאזיטיוו האט געשריבן, איליא ערענבורג, אזוי אז האט די קאמבינאציע די ריכטיגע צייט און די ריכטיגע חסידים און דער בעסטער און ס'איז איך האלט אז משפחה מאשבער איז דער בעסטער סאוועטיש אידישער ראמאן זיכער איז ארויס אט אזוי האט איר אין א מזל'דיגער שעה.
איך האב דערמאנט וואס אידישע שרייבער פון אויסלאנד פלעגן קומען אין סאוועטן פארבאנד, די אנגעזעענע געסט, און האבן אפט געשריבן גאנץ פאזיטיוו וועגן דעם אידישן לעבן אין סאוועטן פארבאנד. האט דאס צו טון אפשר מיט דעם פאקט וואס מען האט זיי געדרוקט אין אזויפיל עקזעמפלארן, און זי איז ווען געווארן באקאנט אין סאוועטן פארבאנד מער ווי ערגעץ אנדערש, עס איז פאר זיי האט דער סאוועטן פארבאנד אויסגעזען ווי א מין פעסטער באדן פאר דער אידישער ליטעראטור, אין די צוואנציגער יארן לאמיר זאגן, איך רעד נישט פון די דרייסיגער און שפעטערע יארן, נאר אין די צוואנציגער יארן איז האבן אפילו די נישט קאמוניסטישע אידישע שרייבער געהאלטן אז די, אין א געוויסן זין, איז די צוקונפט פון דער אידישער ליטעראטור גיכער פעסט אין סאוועטן פארבאנד ווי ערגעץ אנדערש. יא ס'זענען געווען עטליכע זאכן, און אוודאי ס'זענען געווען זייער אסאך לויב געזאנגען, און איר זענט אוודאי גערעכט נישט נאר קאמוניסטן, איך האב דערמאנט יוסף הפאטאשער וואס איז צוויי מאל געווען אין סאוועטן פארבאנד, ער איז נישט געווען קיין קאמוניסט, ער איז געקומען אין אכט און צוואנציגסטן און אין פיר און דרייסיגסטן, און כ'האב געשריבן. פאזיטיוו אדער גאנץ פאזיטיוו, עס זענען געווען עטליכע זאכן וואס זיי איז געווען צום הארצן צו זען, ערשטנס איר פארשטייט פון דעסטוועגן אין אמעריקע זענען זיי געווען אימיגראנטן, און קומענדיג קיין רוסלאנד

יא, זיי זענען געווען פארליבט אסאך פון זיי אין עפעס א טאלסטוי, אין עפעס א טשעכאוו, אין עפעס א, אין עפעס א א רוסישקייט, יא, זענען זיי געווען פארליבט מער ווי אין עפעס אמעריקאנישקייט, יא, איך מיין קולטורעל. די צווייטע זאך וואס איז געווען פאר זיי וויכטיג וואס אין אין יענע יארן, יא, האבן זיי געזען אז אין סאוועטן פארבאנד זענען געווען אסאך יונגע מענטשן, אסאך יונגע לערנער, וואס זיי פלעגן קומען און און האבן גערעדט מיט זיי, ליטערארישע אווענטן, ליטערארישע באגעגענישן, יא, יוסף הפאטאשער דערציילט ווי ער האט אזא סצענע אין זיינע רייזענאטיזן וואס ער פארט פון פוילן קיין סאוועטן פארבאנד און אויף דער גרענעץ גייען אריין אט די וואס צו אינספעקטירן און און סקומט און ביי אים איז א גאנצע וואליסקע מיט מיט ביכער ער ער ער פירט ביכער פון פוילן וואס זענען ארויס ער פירט מתנות איך ווייס וואס און און סגייט אריין איינער און אפיציר און זאגט וואס איז דאס זאגט ער דאס זענען אידישע ביכער אוי איך רוף און כ'האב א קאלעגע ער איז מיט מיר ער איז א איד קומט אריין דער קאלעגע אויך עפעס א יונגער אפיציר

פון דער שרייבער משפחה בכלל אין סאוועטן פארבאנד. דאס הייסט אז איך האב געזען אז א אידישער שרייבער האט זיך גע'חבר'ט מיט א רוסישן שרייבער, מיט א אוקראינישן שרייבער, איך ווייס מיט מיט פארשיידן מיט א ווייסרוסישן שרייבער, דער ווייסרוסישער און דער אידישער שרייבער און דער אוקראינישער שרייבער האבן געקענט אויך זיין אידן, יא, און דער רוסישער יא, אבער ניט אומבאדינגט, ניט אומבאדינגט אז אז אז אז זיי זיי זענען אזוי צו זאגן באזארגט פון דער מלוכה,

זיי פלעגן קומען, שרייען בראווא און אזוי ווייטער און פארן צוריק, נאר געציילטע מענטשן זענען געקומען, איך ווייס עטליכע, און און די וואס זענען געקומען זענען בדרך כלל געווען ניט פון די פון די גרעסטע שרייבער, איך רעד ניט וועגן די וואס האבן זיך אומגעקערט, איך רעדט וועגן די וואס האבן זיך וואס האבן שוין לאנג געוואוינט ערגעץ אין אמעריקע אדער ערגעץ וואו יא, פון אזעלכע פון די גרויסע ס'האט זיך געדרייט אט אט אט וועט לייבי קומען אין ס'וועט מען פארבעטן אפילו זיין ווייב האט שוין געזאגט דו פארסט פאר איך מיט דיר יא און אזוי דאס איז קיינמאל ניט געשען מארקערטש האט געפרואווט איינרעדן א פאטאשע צו פארן קיין ביראבידזשאן גאט צו דאנקען האט זיך דאס ניט באקומען, איר פארשטייט, פון אדי ס'איז געווען שיין צו קומען, שיין צו קומען, אבער ס'איז אויך געווען שיין אוועקצופארן, אזוי. געווען א אבער ווי איר דערמאנט אזעלכע וואס האבן זענען אוועק און צוריקגעקומען, אזוי ווי פארשטייט זיך בערגעלסאן און דוכט זיך דוד האפשטיין פון ארץ ישראל און אנדערע אויך.
יא יא. וואס האבן געזען פאר זיך מעגליכקייטן אין סאוועטן פארבאנד וואס זיי האבן נישט געהאט נישט אין דייטשלאנד און נישט אין ארץ ישראל. יא זיכער זיכער און מארקעס האט זיך אומגעקערט און יא פאקטיש און און קוויטקא האט זיך אומגעקערט יא פאקטיש אלע אויב מיר רעדן וועגן נאר די פינף מענטשן און דער ניסתר האט זיך אומגעקערט יא זיי האבן זיך אומגעקערט ווייל ווידעראמאל דאס איז געווען זיי האבן זיך אומגעקערט א ע. און און אלע וואס האבן זיך אומגעקערט, ס'איז געווען נאך איין סיבה, אז איך האב ניט געפונען פאר זיך אין אויסלאנד קיין כבוד, קיין פרנסה, דא איז געווען א קאמבינאציע פון פון צוויי זאכן. אין בעלגערסאן'ס פאל איז עפעס איז דאס איז אביסל אנדערש, ער האט זיך אומגעקערט גאנץ שפעט, אין מאי נײַנצן הונדערט פֿיר און דרײַסיק, יא, און דאס איז פארבונדן געווען מיט דעם וואס מען האט אים ארויס געשטופט פון בערלין, יא אין בערלין איז ער געווען צופרידן, אבער ווען מען האט אים ארויס געשטופט פון בערלין איז דאס שוין געווען אנדערש, יא און שוין, און מען האט אים אויפגענומען ווי א קלאסיקער און אזוי ווייטער, האט מען זיך ארום געטראגן מיט אים, אבער פרס מארקיש און קוויטקא און אזוי ווייטער פון דעסטוועגן זענען זיי געווען אויף צרות אדער כמעט אויף צרות. איך מיין פשוט מיט פרנסה איז דאס געווען, און אוואדע אן האפשטיין אין ארץ ישראל איז ער אויך געווען אויף צרות, יא און ביי האפשטיין איז ענער פארבליבן אין רוסלאנד אדער אין אוקריינע, און צוויי זין פון זיין ערשטער פרוי וואס איז געשטארבן, דאס הייסט עס איז געווען קאמפליצירטע זאך, און דער ניסתר איז גאר געווען אויף צרות, ווער האט געדרוקט דער ניסתר? וואו איז ער געווען דער נסתר ווען ער איז צוריק, פון וואנען איז ער צוריק געקומען? דער נסתר,
בעלגערסאן האט זיך באזעצט אין בערלין, און בעלגערסאן האט פון דעסטוועגן באקומען געלט פון שרייבן פריער פארן פארווערטס און שפעטער פאר מארגן פרייהייט, און ער האט געקענט, וואס איז וויכטיג אויך, אז זיין פרוי האט געארבעט אין דער סאוועטישער אמבאסאדע און האט באקומען א געלט, און נאך וויכטיגער איז אפשר. אז דער פרוי'ס שוועסטער קינד איז געווען א פארמעגליכער איד און האט זיי געגעבן אומזיסט וואו צו וואוינען. דאס הייסט אלץ צוזאמען האט עס געהאלפן. וואס שייך קוויטקא און דערניסטענס האבן פשוט נישט געקענט אויסזוכן פאר זיך קיין ליטערארישע פרנסה און זיך האבן פשוט געארבעט ווי ארבעטער אין האמבורג, דארטן איז געווען א סאוועטישע פירמע און זיך האבן געארבעט דארטן פשוט ווי ארבעטער. אזוי עס איז און און ווען זיך האבן זיך אומגעקערט ביי דער ניסתר איז דאס געווען ניט אזוי פויגלדיק אבער קוויטקא איז איז גלייך געווארן פאקטיש דער פאראנטווארטליכער סעקרעטאר פונעם בעסטן ליטערארישן אידישן זשורנאל אין כארקאוו די רויטע וועלט און אזוי ווייטער גאר אנדערש אזוי עס און און און און מארקיס אויך איז לייק געווארן ווי מען זאגט אפי' דאס א גאנצע יתיב אדם יא אין אין אין אין סאוועטן פארבאנד און אזוי. לאמיר רעדן עפעס וועגן די פארשידענע תקופות פון דער געשיכטע פון דער אידישער סאוועטישער ליטעראטור. אין אנהייב אין די צוואנציגער יארן אדער גלייך נאך דער רעוואלוציע איז דוכט זיך די ליטעראטור געווען גאנץ אידיש, זי האט זיך פארנומען מיט די פאגראמען פון דעם צייט, פון דער צייט פונעם בירגער קריג, מיט די אידישע ליידן, און מיט א געוויסע נאסטאלגיע פאר דעם אונטערגייענדיגן שטעטל וואס איז געווען זייער יוגנט. אבער שפעטער איז שוין דאס געווארן טרייף, מען האט זיי גע'פסק'נט דערפאר וואס זיי שרייבן מיט אזא נאסטאלגיע און מיט אזא זוי צו זאגן אידישן נאציאנאליזם אין די דרייסיגער, אנהייב דרייסיגער און נאך מער ווען די מדינה האט זיך אריינגעמישט אין שרייבער פאראיין איז. די אידישקייט געווארן שמעלער און שמעלער? יא און ניין. יא, אוודאי דאס געווען סיי ווי סיי פול און מיט אידישקייט, יא, לאמיר זאגן בעלגעלסאן האט זיך אומגעקערט און האט ניט אויפגעהערט, ער האט גענומען ווייטער שרייבן ביים דניעפער, עס איז דאך אויך פון אמאל, יא יא ער האט געשריבן, און בעסער וואלט ער געשריבן פון אמאל, ווייל ווען ער האט געשריבן וועגן די סאוועטישע זאכן איז דאס געווען אן אנדער, אין א היבשער מאס אן אנדער, און אפשר נישט פון די בעסטע, בערגעלסאנס, יא. אוודאי, אוודאי האט מען פון זיי דערווארט היינטצייטיקייט, און דאס האט מען דערווארט פון אלע סאוועטישע שרייבער,

אבער איר זענט גערעכט אוודאי ווען מען לייענט די די פראזע סאוועטישע אבער גלייכצייטיג גיבט א קוק מיר רעדן אויך וועגן דער ניסטערן וואס אין דער זעלבער צייט אין סוף דרייסיגער יארן האט ארויסגעגעבן א נאציאנאלן ראמאן יא דאס הייסט אז דאס איז געווען דאס איז געווען א פראגע מען קען זאגן אוניווערסאלע

באט א פאטריאט? וואס איז פאטריאט? א פאטריאט איז א בורזשואזע זאך, לויט די מארקסיסטישע דא. אבער אנהייבנדיג פון דער צווייטע טייל פון די דרייסיגער יארן האט מען אלס מער און מער אריינגעלייגט אדער באגריף פון פאטריאטיזם, פון נאציאנאלער קולטור, און גיט א קוק ווי מען האט זיך ארומגעטראגן אין סאוועטן פארבאנד מיט שלום עליכם. דאס איז דאך א גאנצע אינדוסטריע געווען פון שלום עליכם, יא, ווי מען האט אפגעמערקט זיינע יוביליען ווען ער איז געשטארבן און ער איז געבוירן געווארן, אלס איז געווען דאך פאר שלום עליכם'ט אינגאנצן, יא, מען האט אומעטום איבערגעזעצט, געדרוקט און אזוי ווייטער מער ווי אומעטום שלום עליכם, און שלום עליכם האט ניט געשריבן וועגן דער סאציאליסטישער רעוואלוציע, יא, האט ניט באוויזן, יא, און, און, און, אבער ער איז געווען כשר. און ער איז אריין אזוי צו זאגן אין ניט נאר אין דעם יידישן קאנאן, ער איז געווארן א טייל פון דעם אלגעמיינעם סאוועטישן קאנאן, א פושקין, א דאסטאיעווסקי, ביי די גרוזינער א רוסטאוועלי, ביי די אוקראינער טאראס שעווטשענקא, ביי יידן שלום עליכם. יא, און מען האט עס איבערגעזעצט און אין טעאטער און אזוי ווייטער, אזוי אז ס'איז געווען יא און ניין, זיי זענען געווען הייסע קעפ, און זיי זענען געווען עפעס רואיגע קעפ און אזוי ווייטער, דער ניסתר האט איבערגעלעבט אט די אלע צייטן און געשריבן זיינס, יא, מיט שוועריקייטן און אזוי ווייטער, אבער פון דעסטוועגן. אינטערעסאנט צוריקצוקערן צו אייערע באמערקונגען אז עס איז געווען פון די לינקערע קרייזן און אפילו פון אויסלענדישע צייטונגען, אבער אויסלאנד האט געהייסן טאקע פוילן, וואס די הויפט שטראם פון מענטשן מיינען אז ווארשא און רוסלאנד דאס איז איין זאך, איין בלאק. איך וועל זאגן קורץ ווייל איך וויל אז יאנעס זאל האבן א מעגליכקייט צו זאגן. דאס איז טאקע געווען אזוי אז דאס איז געווען צעטיילט, ביי מאנכע איז דאס געווען א לינקע זאך, ארום דעם צוועלפן אוגוסט, ס'איז געווען א גאנצע דיסקוסיע אין פארווערטס ארום דעם, צי עפעס א, לאמיר זאגן א פרץ מארקעשן, ווי אזוי צו דעפינירן א קרבן צי אויף די גאנצע גרופע האט מען געקענט דעפינירן ווי קדושים, יא? און דאס איז געווען א וויכטיגע זאך. אבער דאך האט זיך אריינגעמישט סוף כל סוף, און דאס איז מערסטנטייל אנהייב זיבעציגער יארן ווען ס'האט זיך געשאפן די באוועגונג פאר סאוועטישע אידן און די קאלטע מלחמה און אזוי ווייטער, און דער גאנצער באגריף און דער סימבאל פונעם צוועלפטן אויגוסט האט זיך זייער גוט אריינגעשריבן

איך וויל זאגן איין איין זאך, איך בין אן עדות, איך בין געווען אין די פאלא גראונדס א קליין קינד, אבער איך געדענק דאס, מיינע עלטערן האבן מיך מיטגענומען אין די פאלא גראונדס צווישן די פופציג טויזנט מענטשן וואס האבן זיך געשטופט צו זען פעפערן און מיך האלזן, און איך געדענק זיי. ס'איז פאר אונז געווען א לעבעדיגער סימן פון די אידן אין מזרח אייראפע אז זיי לעבן נאך, אז ס'איז דא מיט וועמען זיך צו פארבינדן, און אפשר וועט אידישקייט איבערלעבן די נאצי. מען האט נישט געוואוסט אלע דעטאלן פון דעם חורבן אין יענער צייט, אבער מען האט געוואוסט גענוג אז דאס איז געווען פאר אונז א מין א שטיקל האפענונג אז מען וועט דאס פארט איבערלעבן. אבער איך געדענק בלויז פעפערן, איך געדענק אז ער איז געווען זייער לעבעדיג, אבער איך געדענק איך ווי ער האט גערעדט, אבער דאס איז נאר פארבייגייענדיג.
ענטפערן קורץ קען מען נישט. מזרח אויראפע איז דאך גרויס און די סיטואציע אין רוסלאנד און די סיטואציע אין פוילן זענען נישט געווען די זעלבע. איך מיין אז אין פוילן איז אלץ געגאנגען צום סוף נאר אין אַכט און זעכציק. כמעט אלץ, און פריער איז דאס געווען אינגאנצען אנדערש פאר די פאעטען, פאר די שרייבערס, פאר די קינסטלער בכלל, די נישט יודען זענען געווען אמאל מקנא אז זיי זענען נישט קיין יודען און זיי קענען נישט קריגען די פריווילעגיעס, די דירות און דאס עסען וואס די יודען זענען איך האב אים געקאנט קריגן און דאס דאס ווייסט מען נישט און מען האט נאך א צרה וועגן א סימבאל אדער א סטערעאטיפ פון א איד א קאמוניסט מען וויל נישט רעדן וועגן דעם אינגאנצן נישט עס איז נישט געשען נאך נאר אסאך אידן זענען געווען קאמוניסטן און עס איז שווער צו פארגעסן די רעאליטעט, איך מיין אמאל. דאס איז אינגאנצען אן אנדערע סיטואציע אין פוילן און אין רוסלאנד, מען קען רעדן שעה-און לאנג וועגן דעם, נאר איך בין גרייט צו ענטפערן די ספעציפישע פראגעס. איך וואלט געוואלט שטעלן א פראגע, איך בין געווען אין מאסקע אין ניינצן איבער סייענס וועטנפאלאנד אין ניינצן נײַן און פֿופֿציק ווי א יונגער סטודענט אין ווארשע האב איך געזען די פאלקס שטימע וואס איז ארויסגעגאנגען דוכט זיך טעגליך אין יענע יארן. אין מאסקווע איז אין מיין האטעל איז געווען א קיאסק וואו מען האט אויסגעשטעלט אלע קאמוניסטישע די גאנצע קאמוניסטישע פרעסע פון דער גאנצער וועלט אבער נישט די פאלק שטימע פון ווארשע און נישט די פרייהייט פון פון ניו יארק. דאס איז געווען א גרויסער אונטערשיד צווישן צוויי קאמוניסטישע לענדער, אין פוילן ווייניג אידן אין רוסלאנד רעלאטיוו אסאך אידן, אבער דאך איז עס געווען אן אנדער וועלט. ווי אזוי ערקלערט מען דאס? נו, מ'מוז געדענקען אז צווישן פאליאקן און רוסן האט מען עפעס א קריג, אומעטום, און זייער א שטארקע קריג, און מען האט זיך נישט ליב וועגן היסטארישע סיבות, און טאקע למשל אידה קאמינסקא האט נישט געקאנט פארן קיין ראטנפארבאנד קיין רוסלאנד קיינמאל נישט מיט איר טעאטער, זי האט שטארק געוואלט, און איר משפחה איז געווען אין אין ארום מאסקווע און אין אנדערע ערטער אין רוסלאנד וואו זי האט נישט געקאנט דארטן פארן און זי איז טאקע געווען א ווי איי פי יא פונעם צייט, וואס הייסט דאס אז די גרעניץ איז געווען טאקע א גרעניץ און מען האט נישט געקאנט גייען ארום אזוי פריי ווי מען מיינט היינט צוטאג און. אנדערע אנדערע זאך וואס מען זאל רעדן וועגן דעם איז אז למשל פוילן האט נישט אדאפטירט דעם סאוויעטישן אידיש וואס מען האט געהאט אין ראטנפארבאנד, מען האט נאך אלץ געשריבן מיט העברעאישע אותיות אין אסאך פובליקאציעס, דאס איז אן אנדערע משל ווי אזוי די זאכן זענען געווען אנדערש, יא? און איך מיין אויכעט אז מען איז געווען נאענטער צו מערב אויראפע. דער טעאַטער איז געגאַנ איז געפֿאָרען קיין דייטשלאַנ און קיין ענגלאַנד און אַזוי ווייטער, אָבער קיין מאָל נישט אין מיזרח-אויראָפּע. יא, דאָס איז אינטערעסאַנט. זעהר אינטערעסאַנט. נו, מיר ווייסן אַז אין נײַנצן אַכט און זעכציק איז פֿאָרגעקומען אַן איבערברוך אין דער לאַגע פֿון ייִדן אין פּוילן, און איטאַ קאַמינסקאַ איז אַוועק פֿון ייִדישן טעאַטער, פּרובירט גרינדן אַ ייִדישן טעאַטער אין ניו-יאָרק, פֿון דעם גאָרנישט אַרויסגעקומען. וואָס זענען געווען די סיבות פֿאַר די אַנטי-ציוניסטישע און אַנטי-ייִדישע רדיפֿות פֿון נײַנצן אַכט און זעכציק? נו איך האב געקוקט אויף אסאך דאקומענטען וועגען דעם און מען ווייסט נאך נישט אינגאנצען פארוואס איז דאס געשעהן, עטליכע פארשערס מיינען אז דאס איז געווען עפעס א באפעל פון מאסקווע, אנדערע מיינען אפשר דאס איז געווען א פוילישער קאמוניסטישער רעגירונג וואס האט געהייסען אידען אוועקצופארען, מען ווייסט אינגאנצען נישט, מען האט נישט קיין פרוף פאר קיין טעאריע. נו, מען האט געזאגט אז דאס איז געווען אלץ וועגן קריג אין איזראעל, יא, און דאס איז אנגעהויבן אין זיבן און זעכציק, נישט אין אַכט און זעכציק, און מען זעט דאס אויכעט אין דאקומענטן אז ארום זיבן און זעכציק די גאנצע אנטי-אידישע באוועגונג הייבט זיך אן.

בלייבט האבן מער א, ווי מען אינפארמאציעס. זאגט אויף אידיש, בלייבט א קשיא, און היסטאריקער וועלן אפשר אין דער צוקונפט בעסער פארשטיין. אבער דער אידישער טעאטער, אויב איך מאך נישט קיין טעות, האט איבערגעלעבט דעם קריזיס און איז ווייטער אנגעגאנגען מיט אנדערע אקטיארן און אנדערע פירער, אבער ס'האט שוין געפעלט א אידישער עולם דערנאך. אוואדע.
עס שרייבט וועגן דעם אז דער עולם פארשטייט נישט קיין אידיש, מען מוז זיך צוהערן מיט א פוילישער איבערזעצונג.
יא, און מען האט ווייניגער און ווייניגער אידישקייט בכלל אינעם טעאטער. היינט צו טאג האט מען נייע פיעסעס, מער אינטערעסאנטע אפשר, נאר נישט קיין אידיש אדער כמעט נישט קיין אידיש, ווייל מען מיינט עס איז נישט כדאי צו פארשטעלן די פיעסעס אויף אידיש, און דאס איז אנגעהויבן אין זיבציגע יארן אז פאוואלינקע האט מען געהאט ווייניגער און ווייניגער אידיש און מער און מער פויליש אינעם טעאטער, דאס איז לאגיש, אבער איך מיין דאס איז נישט קיין גוטע זאך פארן טעאטער בכלל, ווייל אויב מען טראכטס אינטערנאציאנאל מיט זום און אזוי ווייטער, ס'וואלט געווען כדאי צו טאקע פארשטעלן אויף אידיש נישט אויף פויליש יא? אויב די מענטשן טראכטן וועגן דער צוקונפט, די צוקונפט פון וואס וועט זיין כדאי. נו, איך מיין אז דאס איז נישט קיין גוטע זאך צו בלויז פארשטעלן אויף פויליש. יא, אבער פון דעסטוועגן האט מען געוואוסט אין אויסלאנד אז ס'איז דא אזא מין זאך, און דאס איז געווען א מין קאמפלימענט פאר פוילן אז זיי טוען דאס, אז זיי ווילן אנהאלטן אביסל די אידישע קולטור אין פוילן. וואס הערט זיך מיט גערעדט מיטן אידישן טעאטער איצטיך, ווי איך פארשטיי האבן זיי פארלוירן זייער בנין. יא, אבער זיי האבן אסאך געלט צו בויען ערגעץ אנדערש. און דאס איז אויכעט אן אינטערעסאנטע קשיא, פארוואס נאר אין ראמעניע און אין פוילן, נו, אין איזראעל האט מען אויכעט א טעאטער אבער מיט אן אנדערע געשיכטע, פארוואס די צוויי האבן איבערגעלעבט די איבערבייטונגען פון סיסטעמען, פון קאמוניזם ביז קאפיטאליזם, מען ווייסט נישט אינגאנצען, עס איז אן אינטערעסאנטע קאמפליצירטע פראגע, נאר איך מיין אז פוילען דארף האבען עפעס אזא אינסטיטוציע, ווייל מען האט עפעס אן אבסעסיע מיט אידען, מיט די אידישע געשיכטע, מיט.

יודן זענען אזי מענטשן, מענטשן קענען זיין קלוג אדער נישט קלוג. אבער וואס ווייסט מען און וואס רעדט מען וועגן דווקא אידיש, די אידישע שפראך? ס'איז גאנץ פאפולער, מען האט דאך א פראגראם, א פראגראם אין ווארשע אין דער זומער, און ס'איז די סאמע ביליגסטע, איך מיין אז דאס איז די סאמע ביליגסטע פראגראם אין דעם וועלט, ווייל דער פאלישער רעגירונג צאלט אביסעלע געלט צו שטיצען די סטודענטען. דאס איז גוט פאר פוילען צו ארגאניזירען אזא קורס. דאס איז אפשר עפעס גוטס וואס איז איבער געבליבען פון די קאמוניסטישע צייטען אז די רעגירונג שטיצט אונטער קולטורעלע ארגאניזאציעס, נישט נאר ביי אידען זאל מען וויסען זיי. יא יא יא יא, נישט נאר ביי אידען נאר אין אמעריקע דאס איז נישט צו גלויבען, און די פראגע איז וואס איז בעסער פאר אידיש? וואס פאר א סיסטעם איז בעסער פאר אידיש? וואס מיינסטו? איך מיין אז נישט קיין סטאליניזם און נישט קיין שטארקער קאפיטאליזם איז גוט, עפעס מען מוז כאפען עפעס א באלאנס וואס מען האט נישט אינגאנצען. דאס איז מיין מיינונג. אה יענע קען איך ביי דיר פרעגן. וואס געדענקסטו וועגן אפמערקן דעם היינטיגן טאג דעם צוועלפטן אוגוסט אין פוילן? עפעס? אביסל? אסאך? נו, ווען איך בין שוין לאנגע יארן נישט געווען אין פוילן, אבער איך געדענק אז ווען איך בין געווען א מיידל האט דאס מען האט גערעדט וועגן דעם אין גימנאזיע און שפעטער אלעמאל, יעדע יאר האט מען געפראוועט, האט מען געהאט די לעקציעס און מען האט געלייענט די פאעזיע, סיי אויף אידיש און סיי אויף פויליש. דאס איז געווען באקאנטע זאך, אלע מען האט געוואוסט יעדן און נישט יעדן. דאס מוז זיין מסתם אין די ניינציגער יארן? יא יא, דאס איז געווען ניינציגער יארן, וואס איז נישט געווען נאך קאפיטאליזם, דאס איז געווען עפעס א מישמאש פון קאמוניזם און קאפיטאליזם. יא, אבער איך געדענק דאס גאנץ קלאר. מען האט געוואוסט און מען האט זייער גוט געוואוסט וועגן דעם.
שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז עלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים. פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
אין ווינטער פארנאכטן אויף רוסישע פעלדער וואו קען מען זיי נעלם טער

צום אידישן הייזל פֿיר סטעשקעלעך גייען. יאנא, דו האסט אויך נישט ווייניג גענישטערט אין די פוילישע ארכיוון, יא? אוי יא. וואס האסטו געפונען?
מען שווימט אין די מאטריאלן, מען ווייסט אינגאנצן נישט וואס איז אויטענטיש וואס איז נישט אויטענטיש. איך מוז זאגן אבער אז ווען איך קוק אויף די דאקומענטן זעען זיי אויס זייער אוטענטיש,

איך האב געארבייט אין אידישן טעאטער, איך בין געווען אן אסיסטענטקע פון שמעון שורמי', און ווען איך לייען וואס ער האט, ער, אפשר ער, האט געשריבען, עס קלינגט ווי אז ער רעדט און דערפאר מיין איך אז דאס איז אוינטענטיש, מען קען נישט וויסען. וואס האט ער געשריבן וואס מען באשולדיגט אים אז דאס איז נישט ער אדער א ליגן?

וואס קען מען טון אזא סיטואציע אויב מען וויל האבן א אידישער טעאטער אזוי שטארק אז מען האט קיינמאל פריער נישט געהאט קיין גרויסע ארגאניזאציע מיט אזויפיל געלט יא ווי א אידישער טעאטער נאך דער מלחמה האט מען געמוזט צאלען א פרייז פון דעם אבער איך מוז זעהן אז איך מוז זאגען איין זאך אז איך האב נישט געזען קיין דאקומענט אזא, געשריבען דורך קאמינסקא, אידא קאמינסקא, איך זע איך האב עס נישט געפונען ביז איצטער און איך האב אנאלעזירט אייט טויזענט, אכט טויזענט, דאקומענטען שוין.
אבער האט מען זי אפילו באשולדיגט אין מעשה? אה יא יא יא זיכער, אבער איך האב נישט געפונען קיין דאקומענט וואס זי האט געשריבען.
נאכנישט וועגן קיינעם,
אפשר האט זי נישט געמוזט דאס טון, אבער זי זעט אויס גאנץ ריין אין דעם בלאטע פון קאמוניזם, זי זעט אויס אזוי. אבער איך האב נאכנישט געענדיגט דעם פראיעקט, איך מיין דאס איז נישט פאר איין מענטש צו טון, אבער ס'הילפט אז איך האב געארבעט אין טעאטער, ס'הילפט אסאך צו אנאליזירען די דאקומענטען, אנדערש קען מען נישט וויסען די אלע פרטים, און איך מיין די קומענדיגע דורות וועלען האבען צרות וועגען דעם אז איך האבען נישט געטראפען די מענטשען, נישט גערעדט מיט זיי, ס'שווערער צו אנאליזירען די דאקומענטען אזוי. פון דעם תקופה. רעדט אפטמאל וועגן דעם פענאמען פון ווירטועלער אידישקייט אין אייראפע, דאס הייסט אידישקייט אן אידן. קלעזמער מוזיק וואס מען שפילט עס און מען זינגט עס אומעטום, און די זינגער מערסטנטעלס פארשטייען נישט די ווערטער וואס זיי זינגען, אדער ווייניג, און אין קראקע און אין אנדערע שטעט האט מען ווידעראמאל אויפגעשטעלט דעם אידישקייט. קווארטאל און מען קען עסן אידישע עסנס און מען קען קויפן יאלקעס פון חסידישע טיפן און אזוי ווייטער, און דאס איז אביסל אן אנגעוועטיגטע ענין, די קאמערציאליזאציע פון אידישקייט אין דעם זין.
יא, ס'איז די מאדע, די מאדע איז אזעלכע, אבער איך בין צופרידען אז ס'איז געשען ווייל ס'האט אינספירירט טאקע בילדונג. דאס איז געווען אן אנהייב אין די נײַנציקער יארן פון א גרעסערער באוועגונג, איך מיין אז דאס איז געווען א קאמערציעלער אנהייב פון גאנץ אן אנדערע זאך וואס איז טאקע א רענעסאנס פון אידיש בילדונג אין אייראפע, און מיר געפעלט אז עס איז געשען טאקע.
א ביס איז נישט אזוי צו זאגן א מין חוזק.
דאס האט מען אויך, דאס האט מען אויך. יא איך ווייס, אבער אז ס'האט א פאזיטיווע זייט אויך אין דער זעלבער צייט. גוט, לאמיר באלד ענדיגן ווייל איך האב גענומען אסאך פון אייער צייט, אבער אויף איין פוס, עסטרייך און דערנאך יאנא קענט איר איבערגעבן וואס זענען פון אייערע איצטיגע פראיעקטן אויף איין פוס און ווי אזוי קען מען זיך פארבינדן מיט אייך אויף אייער סאציאלע מידיע אדער וואס ס'זאל נישט זיין אויב איר ווילט. איך בין ניט קיין מענטש פון פון סאציאלע זאכן איך האב ניט קיין פעיסבוק צומאל קוק איך אריין אין מיין ווייב'ס פעיסבוק און און זע עפעס אבער דאס איז בדרך כלל משפחה זאכן איך שרייב איצט און איך פארענדיג שרייבן א בוך וואס איז די געשיכטע פון סאוועטישע אידן אין די יארן פון נײַנצן הונדערט דרײַ און פֿופֿציק ביז נײַנצן הונדערט זיבן און זעכציק, דאס הייסט פון דעם מער אדער ווייניגער מאמענט ווען סטאלין איז געשטארבן ביז דער מלחמה אין ישראל אין נייעם מזרח, דאס שרייב איך און און ווען איך האב אנגעהויבן דאס שרייבן האב איך אפילו ניט פארשטאנען אין וואס פאר א פאסטקע גיי איך אריין, ווייל קודם כל איז דאס די תקופה וואס איז ווייניגער בארירט ווי אנדערע תקופות, ווייל ס'איז דאכט זיך נאר סטאלין איז שוין געשטארבן, די אימיגראציע האט זיך נאך ניט אנגעהויבן, איז וועגן וואס צו רעדן דיר. אבער ס'איז דא אסאך וועגן וואס צו רעדן, ס'איז דא וואס צו רעדן אויך וועגן פוילן, וועגן דער צווייטער ריפאטריאציע פון פון פוילישע אידן קיין פוילן, יא, וואס איך זעה ווי דעם אנהייב פון דער סאוועטישער מאסן עמיגראציע אויך, און אבער דער עיקר האב איך ניט פארשטאנען דעם אונטערשייד, ווייל פריער האב איך געשריבן ביכער פאקוסירנדיק אויף עפעס א טעמע, איך ווייס, א מאסקווע ליטערארישע, א דאס א יענץ, אבער דא ווען מען נעמט דאס אידישע לעבן בכלל, איז דארף מען זיך פאנאנדערגלייבן אין ביראבידזשאן, אין די פוילישע זאכן, איך ווייס, די סאציאלער סטרוקטור, דער פרומקייט, געמאכט, איך ווייס די בארג אידן און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער, אבער גלייכצייטיג געפעלט עס מיר ווייל עס איז זייער אינטערעסאנט, איך אנדעקט איך אנדעק פאר זיך אנדערע זאכן, אבער איך שרייב אויך ארטיקלען, איך האב עס דערמאנט, איך האב אנגעשריבן וועגן ווידעראמאל די פוילישע וואס מיר געפעלט זייער צו זיין צווישן די סאוועטישקייט און פוילישקייט, וועגן הערש סמאלער ווי א מענטש צווישן די פוילישע און די סאוועטישע, און אנדערע זאכן, וועגן דער פאריזער קאנפערענץ, אין אין נײַנצן זיבן און דרײַסיק און אזוי ווייטער און און איך זאג אז מיין בוך האט גייט ארויס אין סעפטעמבער טרענסאטלאנטיק ראשען דזשואישנעס דאס איז מערסטנס ארום דעם פארווערטס דעם פארווערטס אין די די ערשטע פֿופֿציק יאר פונעם צוואנציגסטן יאר הונדערט. גאר אינטערעסאנט.
יאנא? יא, איך בין זייער פאראינטערעסירט אין געשיכטע, נאר דער ציל פארוואס מען דארף זיך אויסלערנען די געשיכטע איז וואס טוט מען אין דער צוקונפט, אין די צוקונפט, יא, ווי אזוי קען מען מאכן א נס אז אידישע קולטור זאל איבערלעבן, אויף זום טאקע אויכעט, און

א נייע פיעסע אויף אידיש. הייסט עס אז די צוקונפט. דאס איז דאס זענען די צוויי וויכטיגסטע פראיעקטען וואס מיר האבען. איז די צוקונפט פון אידישן טעאטער אויף זום מיינסטו הייסט עס? איך מיין אז נישט, דאס איז נאר א טייל פונעם פראיעקט. פראיעקט פון אידישן טעאטער אין דער צוקונפט. מען קען דאס האבן אויף ראדיא, מען קען דאס האבן אויף זום, און אויך פערזענליך ווען מען קען טאקע. יא, אדער. זייער אינטערעסאנטע באמערקונגען, און איך האב זיך אסאך שטארק נייס אויסגעלערנט, און אונזערע צוהערער זאלן זיך אויך אויסלערנען. מיר זענען זייער דאנקבאר אייך פראפעסאר עסטרייך און יאנא. יאנא העלף מיר ארויס וואס איז דיין גאנצער נאמען דארף מען געדענקען. נו מיין גאנצע נאמען איז יאנא מאזורקעוויטש מעיסארוש. א שרעקליכע מעשה.
גוט אייך אלע צו זען און דער עיקר זייט אלע געזונט. א דאנק, א דאנק אליין. א דאנק, א דאנק, ס'איז א פיינע טרעפונג, זייט שוין געזונט. געזונט.
פארזונקען אין שניי.